Eyi ejuma bia eni uku asia be tu wɔm. Enti aso fɔ no no ni mo da ɖe. Yo, me do gbe na wɛ, me do gbe na wɛ va gbe nke pe ya va la ci. Egbe ni me di be ma gbɔ ni nye be sɔfo tewia pe nya yo gblɔ ɖe. Egbɔ nya kɔnku me. Ele gɔ me si nam li. Sɔfo tewia. Eƒe nu fa fia ya kple prɔfɛ sena le togo me wa wɛ me kpɔ be woƒe nu fia fia di be ya wa wɔ ɖeka. Ele gɔ me si nam li. Haɖe be nu ka? Wolé nubabla xoxoa me ɖe asi sesẽ goŋgoŋgoŋgoŋ. Wo, womele fefe kpli o. Vɔ nya aɖewo gblɔ le politics ƒe akpa dzi eya ŋu medi be maka asi ŋu viɖe. Aha. Politics yi wogblɔ ɖe eya medi be mía, ebe míaƒe politician woe ɖe. Wonɔ Ghana ƒe gakɔ kɔ va nɔ edzowo xɔ. alo kɔ nɔ India yi va nɔ gbɔgbɔ woxɔ kɔ nɔ Ghana dukɔ me va kple susu be ne yewoa du election ne yewoa win election mía tɔwɔe susu kata o to ŋgblɔ nyama eye ame di be mía ka me mía se gɔme eye agɔme ya me di be ma de gɔme na we ee ma gbɔ nya de kɔte me mía bo politician wɔ de enye ama nɔ kplɔ da wa wo le mía wuwu Ɖeke mava va gbe na mí be ɖe yi le nyrɔe dzi na mí o. Jerry John Rawlings, míatɔ Jerry John Rawlings ɖe, eyae gblɔ be, Ɣeyiɣiwo xɔ zi ɖe, ninety two mawo me ɖe, yi su be Yevowo ɖe, ɖewo va be yewoava kpe ɖe mía ŋu. Vɔ yi nɔ anyi se kpɔ Yevo ƒe agbe ɖe, yi kpɔe be Yevowo ƒe agbe ɖe. Ne yi be yeakɔ agbe ma kɔ sɔ kple eh, ame vɔ̃ɖi ɖe, menye ame vɔ̃ɖi o, yi ma yɔ yovo be míaƒe enemy o. Yayɔ wo yovo be ɖe traitor yawo nyo. Amewulawo yawo nyo. Ne eya nye zi gbãtɔ, ya ta mekɔ míaƒe slave picture wɔ kɔ de me na wɔ. Ne nakpɔ slave trade, mede kuku na ame ɖe yi le nye ŋkɔ sem di ya. Be ɖe, megaŋlɔ wo be, don't forget your past. Don't forget your past mi nɔ tsi na ɖeviɛwɛ be yovowo va wu mia tɔgbewo tɔ dzo mia bo xɔwo kpɔ ma tsi na wɛ I don't support four one nine vɔ ne ya na wɔ ɖee do it professionally nye ya ma gblɔɛ na wɛ ele gɔmɛ si nam ɖe ma tsi na wɛ agbe yovo va nɔ kpli mi ɖe me ya nye ma o ta me ga ŋlɔ don't forget your history me ɖe kuku na wɔ na me ɖe tsi na wɔ be forget the past ye na kɔ na mawu ɖe tsi na miɛ be abusam ya miɛ nye.

Invade Africa. Va yi bia se be invade egɔme ɖe. Efia be wòanɔ manɔ ŋudodo me, woakɔ to kple kpatsa va ɖu dziwɔe. Eya woyɔna be invasion si gbe wowɔ na mía tɔgbewo va yi ema. Ele gɔmesi nam ɖe? Si gbe wowɔ kple mía tɔgbiwo va yi ema. Ya ta me kɔ foto ya kɔ de nua me ne nanɔ foto kpɔ. Ne nanɔ kɔ nɔ ŋku do dzi efuiwo fia mía tɔgbewo, efuiwo fia mía mamawoe. Meganɔ gblɔ ya meganɔ gblɔ ɖaa, wodɔ kple ɖewoe, wodɔ kple ŋutsuwo, wodɔ kple nyɔnuwoe, fia fu amegbetɔwoe, wɔ vɔ ya kɔ Biblia kɔ va ne meɖe kuku na woe, Yesu Kristo de nu meku ne womenya ame ɖe ava gblɔ Yesu Kristo ƒe nya na mí o. Enye megblɔ mawunya kpɔ. Te medi be nàʋu wo susu me ameyibɔ, ʋu wo susu me. Menya agbalẽ ma ɖe ya, o menya teƒe yi wotso, nu ka ƒe nu xae le be tse fi nègbɔ yi be. Eh, ya megale gblɔ be ɖe, God made big mistake, ne yewo va kɔ agbalẽ kɔ na be ne kɔ agbalẽ kɔ va nam ta ɖe, I prefer to go to hell. I prefer to go to hell than to accept the book from my white man.

Mede kuku no, medi be míaƒe police service le Ghana ɖe, ne womeganɔ tsotso anɔ political party support o koe vɔ o, ne womeganɔ ega yewo me koe vɔ o. They should also think. Mía tɔgbuiwo ɖe, mínɔ ŋutifafa me hafi yevowo va kɔ kplatsa kple tuwo kɔ va tu mí, gblẽ míaƒe agbedo me. Our governance was professional governance. Our governance efia ɖuɖuwo ɖe do nɔ dɔdzɔme dzi no no ƒo kpɔ ame sia ame do do communal labour wo do mi nɔ wɔ fifi la bia se be du ne ne ga le communal labour wɔ hã politician wo xɔ ŋusẽ le fiawo si hade gata efia do deta wo deta political analysis wo me. Ele gɔme si nam be, aha, eya ame di be na ʋuwo susu, ne na na ame ɖe ne se gɔme. Ne abo police service fifi la he, edɔ yi yovo za mia tɔgbewe, mi yi ne mia va yi le ame ya wo va, they are still using our, our police service like that. Mi yi ne mia va yi le ame ya wo va de, o ga le ame le, ga le ame te de to va se de gbe. Demi le ngɔ gbe yi alo demi le ngɔ megbe va. Manɔ biabia biam, matsi na wòe. Agbalẽ ŋkɔ va na wò be Biblia mawo gbɔ wòtso ɖe. Aha tsoe be míwɔ na nu vɔ̃ ɖe ya ta Mawu na be Amerikatɔwo no va lé mí ne míakɔ yi ɖe ŋkposo ŋu. It's a lie. It's a big lie. Koran me ɖe, wome ŋlɔ ɖe eme be ɖe Korantɔwo no va lé mí o vɔ Awusatɔwo tsɛ va lé ame le Afrika. Awusatɔwo tsɛ ɖe wotsɛ wova lé ame le Afrika. Biblia kae tsi na wo be ɖe míwɔ nu vɔ̃ ɖe ta ɖe ne wova lé mí? Aha tsoe. Na tsi na wɛ. Ame bɔe dze be mi ʋu miaƒe susuwo me. Fifia ɖe political arena ya wo le mia wu. NPP a tsɔ ava yi do ga le yovo gbɔ. Yovo wa na wu dirty condition for which I will give you money. Ya wa xɔ ga tse. NPP a yi tse ava wɔ the same thing and we are suffering in the country. Ami ye nye ma wo dze kuku mi ga le ta kpɔ ne wo. Mia tɔ woe mi na mi tso. Ele gɔme si nam ɖe. Ne me tso ɖe agbe ma vivi na mi o. Ele gɔme si nam ɖe fifi la yi mele nu ƒo kpli o ɖe. Nu yi ta eviawo di be yewoanɔ yewo ɖokui sie nye be national keke ɖe mele ma nyuie ɖe o. Mele ŋgɔgbe kpɔ o. Wole sika ku tso gbe ɖe gbe ke le timbawo lɔ le dzodzo. Mele ŋgɔgbe kpɔ nɛ o. Wole sika eh, diamond wo ku le dzodzo. Mele ŋgɔgbe kpɔ nɛ o. Menya le wole nua ma o. Mele development wo kpɔ o. twenty first century mɔdodo kura menye o eduwo le yiwo light mele o sukuxɔ menye o twenty first century ele gɔme se nam de vɔ politicianwo wɔ ɖokui be yewo nye amegãwoe ya wole four by four me ne ɖe Kwame Nkrumah wɔ susu be yeanɔ four by four me atu dame na mía Atu akosombo dam na mia. Ne ɖe wò susu be yeawɔ yeanɔ four by four me ɖe, Doctor Kwame Nkrumah awɔ factory yi wotua? Ao ɖe! Mawɔ o. Míaƒe politician woe ɖe, woawoe le mía wuwo. Eya gayi na police service woe. Ale yi wozã míaƒe míaƒe ŋutsu sesẽwoe gbedegbe kɔ wofia fu mía nɔviwoe ɖe. Eya ke wole police service zã. Eya ke wole army wo zã. Ele gɔme si na be eya wole zazã, wole ame te de to correct. Teƒe nyateƒea ya nɔ anyi. Woma lɔ be nyateƒe ne do. Egɔme nye be yewo nye ame ame ame sesewɔe. Vɔ an ne wo me se gɔme ɖe, me di be na se gɔme be ɖe. Ni wo le yɔyɔ be politics ɖe. Yovo wo kɔ politics kɔ va. Ya ta wo le vɔvɔ be ɖe yewo a yewo yewo yewo yewo ma kɔ eh, leke woyɔ nɛ miabo traditional yiwa yiwa sue le dzi o ele gɔme si nam ɖe ne wowɔ ɖe woava yi lé biblia in god i trust ya me wɔ leke ya me yewo woado gbe da woagblɔ vɔ woawoe le mía fi ele sɔlime xɔ me le avifa fifi la le gbedo ɖa be vɔ naneke mava me na wɔ o yesu kristo ma tɔ na wɛ o nyateƒe ma ma le gblɔ na wɛ yesu kristo ma tɔ na wɛ o bikɔ wo ŋutɔ mia mia ŋutɔ de mi vote na ame bubu mi vote ame ame ya va wu mi ele gɔmisi na mi mi vote na ame ya va wu mi yata polisi wo no yiwo tso edzi jɔwo ya nu yi jɔ yi dzi na wo ya wa wɔ kpli mi. Ele gɔme si nam ɖe. Aha, ale yiwo zã ele foto akpɔ ekpɔ be nu yiwo wɔ kple mía tɔgbuiwo yiwo va yi ɖe. Eya ke nye ma wole wɔwɔ kple mí egbe. Ɖeko wodo police power. Ale yiwo that was the duty, duty, the duty of police service. Ale yiwo zã wɔ ɖe eya nye ma. Ya police wole mɔto le bribe and corruption hɔ wɔ le office wo me le bribe and corruption hɔ. Mía tɔwɔe, nye me va mɔdzi ma va fe yo nyateƒea ma gblɔe na wɔ le. Aha. Nyateƒea magblɔe na wò ɖe. The book Bible is a book of a slave master and it is meant for only slaves. Ɖe mèdi be wò susu me neʋu? Nye meva mɔ dzi mava ko nui o. Ʋu wò susu me ameyibɔ. Megblɔ na ya megblɔ na be ɖe. Ne mí míeʋu mía ɖokuiwo me, míeʋu mía bu susuwo ɖe. Míanɔ ya me Britishwoe nye ma wɔ aye be yewo gbɔ. Matsi na wòe nya ma megblɔ tso Britishwo ŋu ɖe. Efui wofia mía tɔgbuiwo ko eya koe gale mía fia. Ele gɔme si nam ɖe. Koko le Ghana. Mi le koko lɔ kɔ le yovowo de yi tso gbedegbe ke. Nu ka ta mi ma te ŋu a refine factory a nɔ mía si le Ghana tso gbedegbe ke lo? Tso mía tɔgbewo ƒe ŋgɔ gamɛ ya mi le koko dro le a Ghana kɔ le yovowo de yi va se ɖe gbe. Factory nene le mía si. Va se ɖe gbe factory nene le mía si. Yi míawo ŋutɔ ŋutɔ míatɔ atɔ asi be ɖe mí le chocolate wɔkɔ le yovowo do ɖa. Yovo ne nye me ka ha tso Ghana tɔwo le tomatoes import nye me nya ne Togo tɔwo tse le import o. What is wrong with Africa mentality? What is wrong with African mentality? Ya wo na ya mi le fu kpe le yi le gbɔgbɔ. Mia bo politician wo le mia wu za kple ke ni. Ne gbe ɖeka ya ta evɔ ne si ƒe nya yo gbe be gbe ɖeka mia tso ko mi ma vote yo. Mia kpɔ ale politician wo awa va nɔ e ezi dzi ɖa. Ele gɔme si nam ni. Mia kpɔ ale politician a nɔ a va nɔ zi dzi ɖa. Nɔvi nye me di be wu susu me ne ŋu. Eya ta mele gblɔ ne míate ŋu atsampion be mía tɔwoe no va yi sue le eh, míaƒe ohe. Ame nyuiwo ko míakpɔ awɔ dɔ na mí. Mímakpɔ fiafitɔwo o. Mímakpɔ ame yiwo ava ƒle fobafoa agblɔ be ɖe nyemekpɔ kpɔ gayimakɔ de kotoku me o.

Ya wokɔ Biblia kɔ va na wɛ. Edzi ma ne yekue ma, enye awusatɔ ele ŋkɔ nye se ɖe alo enye lekɔ yɔ ne Muslim tɔ ɖe. Naneke me kpɔ nyo na wɛ o. Mia tɔ yiwo le Libya nye ya. Ɖewo le amegbetɔ dzra abe ale yiwo dzra koklo kple gbɔ le asime. Wole amegbetɔ dzra abe ale yiwo dzra koklo kple elãwe le asime. Prison me wole ema. Xɔdɔmeɖe yawo le wokɔ de eme. Wole wo dzra abe ale wodzra na koklozi. Egbe twenty first century ye ame ɖe kɔ Biblia kɔ va na wɔ be wò ya xɔ ne nayi de dziƒo. Matsi na wɔ dziƒo ɖe ke ne ɖe ah me emi me forget it. Matsi na wɔe wɔ aye ne na va wɔ en eh research na kpɔ be sɔfo ganga yiwo le Ghana dukɔ me de wobo ŋkɔ ɖe le ke wo yɔ na wɔe. Bia se ne na kpɔ wɔe ne na kpɔ woƒe dzɔtsoƒe ɖa. Ɖe wole efe xe na yovo eh, pastor we zɔn be no frumi no ka frumi ɖe dzi because wo kpɔ be ŋkume le ʋuʋu na ame we zɔn. Amewo mele ta kpɔ na wo ɖokui o, wo mele ŋgɔgbe kpɔ na wo ɖokui o. Nyateƒea ɖekae ma gblɔe na wo le ʋe egbe ŋkeƒe ya va la dzi. Ele gɔmesi nam be wo kpɔ be ne mia bo ŋku le ʋuʋu zɔn, ŋme ga le vɔvɔ na numa we o. Agbalẽ ma is a bullshit. Biblia is a bullshit. Mi ma de nya ɖeke le me ma kɔ ɖekekpe o. Aha tsoe twenty four seven. Magblɔe na wò le agbenke ƒe nya ʋlã dzi. Èlé gɔme si nam be, Ahan, tɔnyewoe mebia ŋkekea ƒe dzɔgbenyui na wòe. Èle fotowo kpɔ ʋuwo ŋku, eye adagbe ya mebia na wòe. Mhum, míanɔ du.